Үтүө күнүнэн! Биһиги бүгүҥҥү тиэмэбит «Этии ойоҕос чилиэнэ». Маҥнай этии тутаах уонна ойоҕос чилиэннэрэ диэн тугун хатылыаххайыҥ? Этии чилиэннэрэ саха тылыгар тутаах уонна ойоҕос диэн арахсаллар. Тутаах чилиэннэргэ киирэллэр туһаан уонна кэпсиирэ. Бүгүн биһиги ойоҕос чилиэннэри үөрэтиэхпит, ол аата быһаарыы, толоруу уонна сиһилии диэн тугун өссө төгүл көрүөхпүт. Ити схематтан көстүбүтүн курдук, Итии ойоҕос чилиэннэрэ диэн. Бастакытынан, ойоҕос чилиэн тутаах чилиэнтэн тутулуктаах. Иккиһинэн, туһааны, кэпсиирэни тэнитэн, ситэрэн биэрэр. Үсүһүнэн, этии ис хоһоонун чуолкайдыыр, кэҥэтэр уонна байытар. Төрдүһүнэн, ити барыта түмүллэн, биһиги санаабытын толору этэрбитигэр көмөлөһөр. Этии ойоҕос чилиэннэрэ этиллибитин курдук, быһаарыы, толоруу уонна сиһилии диэн ааттаналлар. Бука бары өйдүөхтээхпит, кинилэр тус-туспа суолталаахтар араас ыйытыыга хоруйдууллар. Быһаарыы биһиэхэ барамай дьүһүнүн, быһыытын, ахсаанын уонна туох уратылааҕын көрдөрөр. Толоруу ойоҕос түһүк ыйытыыларыгар хоруйдуур. Уонна сиһилии хайааһын ханна, хаһан хайдах, тоҕо уонна туох иһин буоларын көрдөрөр. Биир-биир киириэхэйиҥ. Быһаарыы. Кыһыл былаах, көмүс биһилэх, сэттэ кыталык, кини дьиэтэ, Аһаабыт иһит эргэрэн хаалбыт сон. Бу биһиэхэ быһаарыылар. Кинилэр ханнык ыйытыыларга хоруйдуулларый? Хайдах былаах? Туох биһилэх? Хас кыталык? ким дьиэтэ хайаабыт иһит хайдах сон бу барыта быһаарыы ыйытыылара кинилэр ханнык саҥа чааһынан бэриллэллэрин көрүөхэйиҥ. Кыһыл былаах даҕааһынаат, көмүс биһилэх ааттал, сэттэ кыталык ахсаанаат, кини дьиэтэ солбуйараат, аһаабыт иһит аат тохтуур, эргэрэн хаалбыт сон биһиэхэ тыл ситиминэн бэриллибит толору алаадьы астыыр маста мастаа тымныынан аҥылыйар иккиһи бүтэрдим эйигиннээҕэр түргэн кэлбиккин истибитим тугу астыыр алаадьы астыыр туохта мастаа маста мастаа тугунан аҥылыйар тымныынан аҥылыйар хасыһы бүтэрдим иккиһи бүтэрдим. Кимнээҕэр түргэн, эйигиннээҕэр түргэн. Тугу истибитим, кэлбиккин истибитим. Билигин аны бу тылларбыт ханнык саҥа чаастарынан бэриллибиттэрин көрүөхэйиҥ. Алаадьы, аат тыл, маста, аат тыл, Тымныынан ааттал иккиһи ахсаанаат эйигиннээҕэр солбуйараат кэлбиккин аат тохтуур сиһилии тыаҕа бардыбыт алтаттан саҕалыыбыт Манна олоробут. Барыахпыттан ахтар. Үчүгэйдик үөрэнэр. Ыалдьан кэлбэтэ. Үөрэнэ барар. Ыйытыыларын көрүөххэйиҥ. ханна хастан ханна хаһааҥҥытааҕар хайдах тоҕо туохтан тугу гына сиһилии биһиэхэ саҥа чааһын быһыытынан бэриллиэн сөп эбит аат тылынан, ахсаан аатынан, солбуйар аатынан, аат тохтуурунан, сыһыатынан, сыһыат тохтуурунан бэриллиэн сөп. Билигин сиһилиибитин араастарын көрүөхэйиҥ миэстэ сиһилиитэ, кэм сиһилиитэ, буолуу сиһилиитэ, төрүөт сиһилиитэ, сорук сиһилиитэ. Кинилэр ыйытыылара. Миэстэ киэнэ, кэм киэнэ, буолуу, төрүөт уонна сорук ыйытыылара. Биһиги билигин бу ыйытыылар көмөлөрүнэн олорор диэн тылга сиһилиилэрин булан көрүөхпүт эмиэ ыйытыыларын туруортаан биэрэбит бастакы ыйытыыга олорор ханна эбэтэр олорор ханан куоракка олорор ити биһиги миэстэ сиһилиитин оҥордубут кэм сиһилиитэ Сарсыардаттан олорор. Төһө өр олорор? Сарсыардаттан. Буолуу сиһилиитэ. Хайдах олорор? Үчүгэйдик олорор. Төрүөт сиһилиитэ. Тоҕо олорор? Ыалдьан олорор. Туох иһин олорор? Эйэ иһин олорор. Ити биһиги сорук сиһилиитин буллубут. Билигин эрчиллиилэри көрүөххэйиҥ. Эһиэхэ кинигэҕитигэр сэттэ уон тохсус эрчиллиигэ этиилэри устуҥ, этии чилиэннэринэн ырытан, аннынан тардыҥ диэн сорудахтаах. Бастакы этиини көрүөххэйиҥ. лаппычах киһи бэргэһэтин төрдүттэн хастыы тардан, биһиги таспыт диэки элиттэ. Тугу гынна элиттэ, тугу гынан хастыы тардан, биһиги кэпсиирэни буллубут Салгыы буллубут туһаанын Элиттэ ким киһий Хайдах киһий Лаппычах киһи Бу биһиги быһаарыыны буллубут Тугу хастыы тардан Бэргэһэтин Тугу Бу биһиэхэ түһүк ыйытыыта Инньэ гынан бу толоруу буолла Хайдах хастыы тардан, төрдүттэн хастыы тардан бу биһиэхэ сиһилии буолла уонна хайа диэки элиттэ, ханна элиттэ, биһиги таспыт диэки элиттэ бу эмиэ сиһилии буолла. Бу кэлэр этиилэри бу маннык салгыы ырытыаххытын сөп эрчиллии ах уһуну көрүөхэйиҥ өс номоҕун өс хоһоонун сэтэрэн суруй баһылыыр тылтан ыйытыы туруоран этии ханнык чилиэнэ көппүтүн эт маҥнайгы этиини көрүөхэйиҥ ох курдук оҥоһунна Кустук курдук куоһанна. Ол эрэн, тоҕо хайаан даҕаны кустук уонна тоҕо хайаан даҕаны куоһанна диэн биһиэхэ ыйытыы суруйуохтаахпыт. Ол аата бу эрчиллиини оҥорорго саамай сүрүнэ дьайыы ньымата буолар. Мин манна сөптөөх эппиэттэри хайдах булабыный диэн. Ким эрэ дьонуттан ыйытыаҕа, ким эрэ тылдьыкка көрүөҕэ, ким эрэ интернекка көрдүөҕэ. Ким ханнык ньыманан булбутун эмиэ суруйуоххутун сөп. Бүгүн биһиги этии ойоҕос чилиэннэригэр кылгас дьарык оҥордубут. Кэлэр дьарыкка көрсүөххэ диэри.